Nyadi ba video sekali tu bisi line mimit au laban aku diatu kira ke nadai mantai ke diri empu lah ba video baka ke selalu video ke udah udah laban ngambi enda muai masa kitai nyamai kitai lalu nerus ke tampung tampung renggat sida chepen nya ngambi enda muai masa deh. Nyadi nyema aku mantai ke diri empu ba video engka aku bisi video lain lah baka bisi review apa semua nyadi udah tu aku enda mantai ke diri empu ba video ngambika enda muai masa panjai-panjai ngambika kita pun lama nganti deh au nyadi kita ke udah subscribe terima kasih au ngagai kita semua ke udah subscribe nyadi kita ke baru datai ba channel tu kita tau klik subscribe. Alu tekan luching kita nyau ngambi kita nemu kemaya video ke ka datai ba channel Kason Squad Horror tu. Video video baru enti kita udah ngidup ke luching nya alu temu kita lah video iya ke ba channel Kason Squad Horror tu. Nyadi aku baka ke malam tu Minta ampun laban enti nitih ke kemari aku mansut ke Japan tu laban kemari aku benung sibuk ngaru ke utai bukai deh. Nya kebuah lalu enggai nyadi. Nyadi malam tu meh aku nampung iya minta ampun tau bala peninga semua. Agi ingat kita ba dini anu aku ngeleka ke rengat ke satu suba semengat tu. Nyadi rengat ke satu nya suba nangka sida tiga ke nganti sara. Ke nurun kangau sida tiga maya nya au dia ku leka ke maya nya neh. Nyadi ba tampung ke dua tu pia ke bunyi iya. Apai endo irau aku ngasuh anak tua nya bejalai enggau orang giga ke lauk sebelah kampung din. Nangi udu aku apai endo Enti iya tejapai sereta tepeda ke bungai sebayan endu aku rembus ke dunya kitai tu suba. Enggai aku ngasuh ngembuan bungai sebayan nya. Enti iya rembus ke dunya kami kin nuan pen nemu apai endu. Nama utai nyadi ba iya. Nesal chukup nesal aku suba. Udah ngaga sempekat enggau orang tuai Runa. Nganti anak tua enggau bungai sebayan, enti aku ka terus diau enggau nuan. Sina nyabak sesiku tisi pintu sida sida iya. Chukup penyayau iya ke anak dara iya Sara sebampai diandai iya belama indu dara siku nya. Anang agi diatu anak dara iya pan nyau semampai kebuah mulut sida sigau semenua tegau pemajik iya. Apai Sara semina pepelik mata aja meda tudah bini iya nyabek. Dua puluh taun ti lalu, Sigau enggau bakih iya bejalai neresa kampung begiga ke jelu babas. Tang enda mukai-mukai ribut bepuput naka pemalat ngerebah ke pun kayu alu ninggang bakih iya dua iku ti benama Masing enggau Surap. Ti ngujungka masing enggau Surap sulai ninggalka Sigau kediri di kampung ke enda kala tujih iya ngelama tu. Tegau iya ti baru ngangkatka bujing maya nya, baru enggau Uhang Nurun Kampung ngiga pemakai Sigau enggau sesabek ngiga jalai pulai. Udah bapa kali iya bejalai ngiga pemansut jalai iya pen enda temu ke jalai. Mati di kampung uma ku tu. Pia ku Sigau bejaku kediri. Tulung meh aku barang sapa ke bisi tepansa ke sepeda ka aku. Pia ke jaku Sigau nya benung tesat ba kampung deh deh laban iya ke benung ngiga jalai lalu nadai temu temu. Nyadi di dunya sebayan din Sina enggau menyadi iya ke benama Aru bejalai rembus ke dunya mensia laban Sina siku indu ke rengkau mega suah belaya enggau apai Asudip. Sina siku indu ti pemadu iya bajik ari sida enam iku semadai sereta siku indu ti pemadu iya bajik di menua Sebayan. Sida, Jauh amai pejalai tuah kitu bai nuan, ku penyadi iya. Titih ka aja pejalai aku aru. Aku enggai asuh apai ku jadi enggau laki ti dipilih iya nya. Nadai rindu sekali aku meda pendiau laki ti bansa nya. Kada enda buta mata apai kitai nya neh, sambil iya tetuchum mening menyadi iya aru. Pia ko jako inya tadi leh. Aru seruran enda munyi laban sidi tementas ari sida semadi. Benung seduai iya semadi bejalai dia seduai ti peda ke sigau benung dedui nyabek nunga bangkai bakih iya dua iku ke tinggang kayu hebeh tadi. Kala nya sigau badu munyi. pengudah ninga redup kaki orang bejalai nisi iya, tang iya nadai tepeda ke orang. Enti ulih, anang ngachau aku sebarang sapa ti semak aku ditu. Pia ku Sigau nya tadi bejaku kediri ne laban iya nyu nemu bisi munyi tapak kaki orang tengah imbai iya nya tadi. Aku tu semina tesat enda nemu jalai pulai.